Em pêşwaziyê li mêvanekî şareza û giranbeha dikin ku vê bernameya me bi beşdarbûna xwe geş û xweştir dike. Wiha jî me bi zanyariyên nû derbarê zimanê kurdî dewlemend dike. Vê carê jî mêvanê bernameya me rewşenbîr û zimanzaneke ji Bakurê Kurdistanê ye, zimanzan Hemîd Hewrewî. Hemîd Hewrewî sala hezar û neh sed û pêncî û duduyan li Ameda navçeya Leçê hatiye jiyanê. Piştî bi serî kirina xwendina mamostayetiyê li navenda Amedê sala hezar û neh sed û heftê û çaran bû mamoste û li navçeya Besmilê û li navenda Amedê bîst û heft salan mamostayetî li dibistana seretayî kiriye. Zimanzanê kurd Hemîd Hewrewî derdora deh salan e li ser rêzimana kurdî kar dike û du pirtûkên rêzimanî yên zaravayê kurmancî ango kurdiya jorîn bi zaravayên kirdkî, dimilî ango kurmanckî, Bi destûra nivîskarên wan li ser Fêsbûkê parve kirine ji bo ku xwendevan sûdê jê bibînin. Ji sala du hezar û hejdeh û vir ve Hewrewî dest bi nasîna helbestê kiriye û niha karê xwe yî da hênî li ser hûnandin û daraştina helbestan berdewam dike û ji destpêkê heta niha nêzîkey çar sed helbestan nivîsîne. Hemîd Hewrewî ji gundê xwe gelek çîrok, mamik û pêkenok jî berhev kirine. Lê hêwî ew nekirine pirtûk û belav nekirine. Wek her car em ê hin pirsên bijartî û girîng arasteyê mêvanê xwe bikin. Da ku ew jî weka zimanzan bersivên xwe ji me re eşkere bike û me bi nerînên nû dewlemend bike. Pirsa pêşîn jî hûn rewşa heyî ya zimanê kurdî li welat û derve çawa dinirxînin? Ez li Amedê dijîm. Niştecihên Amedê piraniya wan xelkê gundan in û kurd in. Di salên hezar û neh sed û notan de, Li Bakurê Kurdistanê piraniya bi hezaran gundên Kurdan ji alî dewletê ve hatin valakirin an şewitandin. Niştecihên van gundan daketin bajaran. Gundî piştî ku bûn bajarî dest bi axaftina tirkî kirin. Xwestin zarokên wan zimanê tirkî baş hîn bibin, ji bo di dibistanê tirkan de bi ser kevin. û bibin karmendê dewletê ji zimanê xwe fedî kirin. Zarokên wan kurdiyek nîvco hîn bûn. Lê neviyên wan ji sedî nod niha bi tirkî diaxivin û zimanê kurdî nizanin. Zimanê kuçeyê niha yê ciwan û zarokan tirkî ye. Zarok niha nikarin. Dengên kurdiyên wekî e, qe, q, we û xeyê bilêv dikin. Zimanê kurdî li Amedê di sekeratê de ye. Li Bakurê Kurdistanê hê kurdî axif hene, lê kurdînûs pir kêm in. Xwendevanên zimanê kurdî ji kurdînûsa jî kêmtir in, belkî ji hezar yek in. Li derveyê welêt jî kurdên Bakur bi qasî. Di bihîzim di nav malê xwe de bi tirkî diaxivin. Helbet îstîsna ne tê de. Gelo heta çi radeyî hûn bi pêşeroja zimanê kurdî geşbîn in ku wê xurt û dolementtir bibe? Yek, ez di rewşa niha de ji bo dahatuya zimanê kurdî ne geşbîn im. Niha hêzên kurdan vê hêviyê nadin min. Dudo, lewra plansaziyek kurdan ya hevpar, Ji bo pêşxistin û parastina zimanê kurdî nîn e. Sisê, Kurd hê nikarin bên ba hev û pirsgirêkên zimanê kurdî nîqaş bikin. Çar, Bi qasî divê hîzm li Başûrê Kurdistanê jî zimanê tirkî roj bi roj bêtir dikeve bazara bajarên Kurdistanê. Gelo çi astengî û zehmetî li pêşiya pêşxistin, geşkirin û dolamendkirina zimanê kurdî hene? Eger erê, çawa dibe ku ew astengî bên hilanîn? Astengî û zehmetiya sereke ya li pêşiya pêşxistin, geşkirin û dewlemendkirina zimanê kurdî bêtifaqiya hêzên kurd e. Helbet dagirker jî asteng in. Jixwe peywira wan tunekirina zimanê kurdî û neteweya kurd e. Siyasetvanên Bakurê Kurdistanê zî li pêşiya pêşxistina zimanê kurdî asteng in. Dibêjin ziman ne giring e. Ziman bi tenê navkîna têgihîştinê ye. Ji bo hilanîna van astengiyan divê kurd teqez li xalên li ser xalên hevpar yên pirsgirêkên zimanê kurdî, bigihîjin yekrêziyê. Kêşe û pirsgirêkên girêdayî zimanê kurdî wê çawa bên çareserkirin? Wê çawa bêne çareserkirin? Yek, divê kurd di malên xwe de zimanê biyanî qedexe bikin. Di do, divê em zimanê kurdî bikin zimanê jiyanê. Di kuçe, sûk û bazaran de bi zimanê kurdî biaxivin. Sisê, divê kesê ku zimanê kurdî dizane û. Destê wî pînûsê digir, pênûsê digire, bi zimanê kurdî binivîse. Gelo pêkan e ku ferhengek yekzimanî, ya kurdî kurdî çêbe û hemû zaravayan li xwe bigire? Eger erê, giringtirîn gav û merc ji bo gihiştin vê armancê çi ne? Yek, Li gor min ji bo ferhengeka yekzimaniya kurdî kurdî hê zû e. Kurd ji bo vê ne amade ne. Dido, Berî vê divê em tifaqeka neteweyî pêk bînin û saziyeka ziman ya netewî ava bikin. Sê, xebata yekkirina zimanê kurdî di bin bana vê saziyê de bi komxebatên cuda cuda bê birêvebirin û pêşxistin. Gelo pêka ne ku nêzîkbûnek di navbera zaravayên kurdî pêk bê? Bi nerîna we guncawtirîn rêkar û rêyan ji bo gihiştin vê yekê çi ne? Ez niha li ser Facebookê zaravayên kurdî, kirdkî û kurmanjî parve dikim. Yên dişopînin nêzîkbûna zaravayan dibînin. Li gor min nêzîkkirina zaravayên kurdî di bin bana saziyeka netewî de pêkan e. Ji bo vê jî tifaq û yekrêziya Hêzên Kurd pêwîstiyek jêneger e. Hûn kîja elfebeyê ji bo nivîsîna kurdî guncawtir dibînin û çima? Ji ber ku di cîhanê de berberavtir alfabe alfabeya latînî ye û piraniya kurdan jî vê alfabeyê dinasin, bi gor min divê hemû kurd vê alfabeyê bi kar bînin. Hûn hebûna desthilateke kurdî ji bo parastin, pêşxistin û xurtkirina zimanê kurdî heta çi radeyî pêdivî dibînin? Yek, ji xwe bê desthilatî tu kar bi rêk û pêk nameşe. Divê desthilatên li Kurdistanê bên parastin û ji bo em li her çar parçeyê Kurdistanê desthilatiyan bi dest bixin, bixebtin. Dido, ji bo pêşxistin û parastina zimanê Kurdî helbet dewletbûn baştirîn çareserî ye. Sisê. Dewleta Kurdan hebe an tune be, bê tifaq û yekrêziya Kurdan tu karek serketî nameşe. Divê her berê her tiştî em li ser xwestekên xwe yên hevpar bigihîşin yekrêziyê. Ji bo zanyarî û dilxweşiya we em ê her di mêvandariya kesayetiyên zimanzan û rewşenbîr berdewam bin. Geştên bernameya ziman û raman jî her wê li wan şarezayên hêja bigerin ku bo çûn û nerînên xwe ji were ragihînin.